L-iżgħar kappella fil-Konkatidral iżda b'tant oġġetti importanti, fosthom ir-relikwi u parti minn bastiment tal-Kavallieri. Dan u aktar dalwaqt fuq Teżori Taħt in-Navi.

L-episodju tal-lum senżuru il-kappella tal-Anglo Bavaria li għandha storja verament partikolari u se naraw uħut mill-paramenti sagri li kienu jiġu mill-busa fi żmien il-kavallieri. Iżda qabel se niltaqgħu ma' Godwin Dalli, is-sagristan tal-Konkatidral ta' San Ġwann, illi bħala parti mix-xogħol tiegħu għandu x-xorti li ta' kuljum

Ix-xogħol tiegħi huwa xogħol ta' sagristan. Ġejt impjegat hawnhekk 36 sena ilu fl-1987 u bdejt propju fil-3 ta' Jannar kienet eh, ġiet iċċelebrata l-festa tal-Epifanija. Eħe, kont bdejt hawnhekk wara li għamilt sentejn sagristan fil-knisja ta' Ħal Balzan. Ma tridx. Jiena iben sagristan ukoll li kien sagristan Ħal Tarxien fil-parroċċa ta' Marija Annunzjata ukoll. U anke kelli ħija l-kbir li kien diġà wkoll sagristan fil-knisja ta' Ħaż-Żabbar fis-Santwarju ta' Marija tal-Grazzja. U mbagħad meta dħalt jien hawnhekk sentejn wara wkoll daħal ħija hawnhekk ukoll. Jiġifieri bażikament kienu jgħidulna familja ta' sagristani. Imma insomma. Jiena għall-grazzja t'Alla qiegħed kuntent ħafna hawnhekk. Kellna żminijiet sbieħ nista' ngħid illi f'dawn matul dawn is-sitta u tletin sena li inni hawnhekk, skorrejthom ukoll. Jiġu mumenti li nkunu aktar stress naqra tax-xogħol peress li Isiru funzjonijiet kbar hawnhekk u ċelebrazzjonijiet kbar, dak li huwa funerali ta' statali, Presidenti, ex-Prim Ministri u sqfijiet. Il-biċċa l-kbira kollha jsiru hawnhekk f'dan il-konkatedral. Ilqajna wkoll konna f'Mejju tal-1990 il-San Ġwanni Pawlu t-tieni li kien Papa dak iż-żmien attwalment li kien għamel żjara f'Malta u fost kien għamel nofstanar hawnhekk Kellu laqgħa mal-qassisin u l-kleru. Dik hija ma nistax ninsiha u hija okkażjoni sabiħa ħafna u nittama li forsi l-ftit snin li fadalli qatt naraw iktar ukoll persuni importanti li Kolli xorti nintaqa' magħhom hawnhekk. Aħna hawnhekk qegħdin tnejn sagristani, jiena u Gianluca Fenek illum miż-Żejtun u jiena minn Ħal Tarxin. Niġu fil-ħodu Niftħu lill-ħaddiema, naraw nitfu l-alarms u naraw li kollox huwa sew u nibdew billi nippreparaw għall-quddiesa u għas-servizz. U mbagħad ikollna l-quddiesa fit-tmienja u nofs, u mbagħad wara l-quddiesa nlesti u ndaħħal kollox minn dak li huwa servizz liturġiku u niftħu għall-turisti. Hawnhekk għall-grazzja t'Alla t-turisti jiġu ħafna jżuruh dan il-konkatedral u bir-raġun. Imbagħad aħna matul dawn il-ħinijiet ta' żjarat ta' turisti, aħna nkunu qegħdin nagħmlu xogħol ieħor dak li huwa marbut mal-Knisja. Hemm eh, żminijiet illi fejn pereżempju jkun ġej eh, il-festa tal-għajt il-kbir, allura nkunu rridu nippreparaw in-natfu li konna t-tindif tal-fidet l-esti kollha, hawnhekk għandna l-gandlieri kollha tal-artali. li jridu jitnaddfu mbagħad għandna tal-artan maġġur ovvjament l-ampiri, għandna l-famuż grada tas-sagrament, il-rixtellu insomma tista' tgħidha eh, li hija tal-fidda, dik ukoll tindaf eh, l-ampiri u eċetera, insomma affarijiet li nużaw fil-liturġija. Dawn nippruvaw dejjem il-laħquhom għal eh, meta jiġi ċelebrat lejt. Umbat, Wara li jgħaddi l-Għid nippreparaw għal festi oħrajn li huma marbutin mal-Għid ukoll. Dak li huwa Pentekoste, il-Corpus Christi, u mbagħad nagħlqu l-festi biex ngħidu hekk bil-festa liturġika ta' San Ġwann, it-twelid tal-festa ta' San Ġwann. Hija l-festa titulari ta' dan il-Kunkatedral. xogħol tal-lum tagħna sagristani ta' hawnhekk eh, imbidel xi ftit ifhimni. Per eżempju fil-ġimgħa l-kbira eh, konna nieħdu aktar xogħol tgħid li għaliex. Per eżempju l-artal kien jiżżarma totalment bit-tapit b'kollox. Eh, konna nattu twiqi. Konna l-artal ta' repożizzjoni konna narma fl-oratorju. U dak jinvolvi ħafna ħafna iktar xogħol minn kif qegħdin narmaw illum f'wieħed mill-kappelli tal-Kon Katedral. Tgħidli għaliex mhux xorta? Ngħidlek le, ma hemm fl-oratorju, hemm il-kwadru famuż kif tafu eh, tal-Caravaggio. Allura biex ma tantx jgħaddi żmien eh, li nattuh, kienu jkunu jriduna li nibdew fl-aħħar ġurnata u rridu l-lestuħ. Allura konna nispiċċaw nagħmlu l-lejl biex ta' ħames ix-xirka fil-ħodu jkun lest. Insomma, dawk huma esperjenzi tal-imodi li llum tbiddlu wkoll. xogħol ta' sagristan ilu ħafna ħafna jeżisti minn sam il-qedem. Eh, qabel però kien eh, sagristan kienu jkunu iktar minn wieħed ġeneralment, naturalment kemm fil-knejjes fl-irħula u kemm hawnhekk, kien hawn ħafna aktar xogħol. Allura impossibbli kien is-sagristan ilaħħaq jagħmel kollox. Allura pereżempju kien ikun hemm wieħed tas-siġġijiet jgħidulu, kien kont ittih xi solt u jtik wieħed biex tmur tpoġġi bil-qiegħda fuqu. Dak kien ovvjament ma lħaqtux, però missieri peress li kien sagristan ħal tarxin, Nisimgħu, kont nisimgħu jgħid fuqha di l-ħaġa. Ija, u kien joħroġ per eżempju għadberik mal-kappillan, għawnek ovvjament, miex parroċċa l-ura ma kienux joħorġu jibirku. Għawnek xol ta' sagristan, apparti li kien għaw zewġ sagristani li għamlu xol taħħom ta' sagristan, Jarmaw, iżarmaw, inaddfu. Kien hawn ukoll dak li jgħidulu sagristan maġġur, dan kien ikun qassis, ġeneralment. Kien li jieħu ħsieb illi ċertu dettalji tal-artal kien irid jarmhom hu, jippreparhom hu. Dak li hu kalċi u hekk lanqas is-sagristan komuni ma kien ikun imma proprju s-sagristan maġġur. Illum spiċċa. Ovvjament. Eh, l-aħħar sagristan li kien hawn jidir li l-sagristan maġġur kuna ngħidulu kien Dum Manuel Bonavija minn Ħażabbar għalla jtih il-glorja tal-ġenna. Dak il-ħaqtu hawnhekk jien, però ehm, illum ilu mejjet. Ehm, fil-parroċċi l-istess, ġeneralment però ma kienx ikun assis, fil-parroċċi, il-sagristan maġġur, imma kien ikun ta' ċerta eh, kif taf inti, jew tal-mużew, jew eh, dan, li kien ukoll jgħin fil-liturġija.
Se morru lura fi żmien meta il-Gran Mastri kienet għandhom l-obbligu li jagħtu rigal lill-Ordni u lill-Konkatidral. Fost dawn ir-rigali l-Konkatidral għad għandu kollezzjoni ta' paramenti sagri, jiġifieri ilbies li kien jintlibes waqt ċerimonji liturġiċi speċjali. Għalhekk se niltaqgħu għal darb'oħra mal-kuratur Cynthia De Giorgio li bl-għajnuna tas-sagristan

Il-paramenti sagri li għaw San Ġwan huma rigali tal-grammastri. Għaw xi seba settijiet minn daw il-paramenti sagri. Għax fl-istatut Hemm miktub illi meta jiġi elett Gran Mastru jrid jagħti rigal lill-Katidral ta' San Ġwann. U dawn dan is-set li għandna quddiemna kien um, il-rigal tal-Gran Mastru Nicholas Cottoner. Il-tradizzjoni tal-paramenti sagri hija interessanti ħafna Għax tmur lura fiż-żmien Biżantina meta il-tip ta' ilbies li kienu jilbsu kien jikun dan it-tip ta' kuluri kien speċi ta' stil daqsxejn flamboyant kif ngħidu bl-Ingliż. U din it-tradizzjoni intirtet ukoll mill- Ottomani, għax anke l-Ottomani għandhom dan it-tip ta' ilbies li huwa rrakkmat Grieg ukoll, jiġifieri interessanti kif it-tradizzjonijiet jinfirxu. Dan is-set huwa uniku bħala stil għax huwa rrakkmat b'ħafna fjuri li mhumiex biss biex jiddekoraw imma għandhom ukoll simboliżmu qawwi. Pereżempju, naraw illi hawn il-fjura tax-xewka li hija is-simbolu tal-martirju ta' Kristu, hawn il-kolombina li hija simbolu tal-Ispirtu s-Santu, u hawn ukoll il-forget me nots u l-pansies li huma, simbolu ta' umilità u anke ta' devozzjoni, insibu wkoll il-fjura tal-qoton, għax huwa simbolu mill-arma tal-Gran Mastru Cotoner. Huma magħmulin mill-ħarir pur, huma rrakmati kważi 3D, ġifieri l-fjura hija mqabża ħafna, u hemm ukoll ehm, intuża ukoll ħajt tad-deb. Jiġifieri llum il-preġu ta' dawn it-tip ta' paramenti sagri huma imprezzabbli. Is-sets kienu jkunu jagħmlu mill-kappa, il-pjaneta u l-dalmatika, kif ukoll l-istola. Il-stola għandha simboliżmu interessanti għax tirripreżenta l-ħabel li bih ġie marbut Ġesù Kristu qabel il-flaġġellazzjoni. U għalhekk il-ċelebrant jilbisa qabel il-misteru tal-Ewkaristija. Hemm ukoll ma nixi ngħidu is-salib tal-kavallieri li huwa f'dan il-każ irrakmat bil-fidda. Parti mis-sett tal-Gran Mastru Cotoner hemm sopra dvalja. Din hija dvalja twila, kbira biex tgħatti l-artal maġġur u għandha l-background tagħha aħmar għax l-aħmar huwa simbolu tal-sagrifiċċju u l-martirju ta' Ġesù Kristu. Fjura sabiħa li ma tantx naraw fil-paramenti oħrajn

Dan is-set kien ir-rigal tal-Gran Mastru Pinto, infatti huwa rrakmat bil-simbolu tal-familja tiegħu, bl-arma tal-familja tiegħu u eh, kuruna u kol is-salib tal-kavalir li huwa rakmat bil-fidda. Dan huwa l-aktar set li għandu rakmu bid-deb u għandu simboliżmu sabiħ ħafna wkoll insibu id-dilja u l-għeneb u anka frijaj tal-qamħ li huma simbolu tal-Ewkaristija. Hemm ukoll il-palma li hija s-simbolu ta' martirju. Hemm ukoll ix-xewka li wkoll huwa simbolu tal-martirju ta' Ġesu Kristu. Huwa rrakmat fuq l-aħmar għax ukoll dan is-set Huwa intużat f'dak iż-żminijiet qabel l-għid.
Dan il-katedral huwa totalment differenti minn knejjes oħra tal-irħula biex ngħidu hekk. Huwa simili ħafna ta' katedrali oħra ta' barra minn Malta. Tgħidli għaliex hawnhekk sena kollha tista' tgħid kważi l-istess armar. Li jinbidel ftit li jkollna armar daqsxejn differenti huwa fil-festi tal-Milied, l-Għid u fil-festa titulari ta' San Ġwann. Billi narmaw il-tapiti u l-vent artali tal-artali kollha u nbiddlu anke t-trieħi nagħmluhom aħjar milli jkun hemm ta' kuljum. U mbagħad fuq l-artal maġġur nżidu sitt gandlieri oħra aħna ngħidulha s-sekonda, jiġifieri għal kuljum ikun hemm seba' biss, għaliex seba' naħseb kulħadd jafhom mela għaliex għandek sitt gandlieri dak li huma normali u wieħed tal-Arċisqof, peress li jippresjedi hawnhekk il-quddiesa Monsinjur Arċisqof ġeneralment fil-festi prinċipali, allura bi drittha li jkun hemm ngħidulu s-settimu, armat is-sena kollha. Dan ikun il-gandlier u x-xemgħa ta' wara l-salib tan-nofs. Fil-festi mbagħad prinċipali dawk li huma solenni eh, nagħmlu wkoll is-sekonda, dawk sitta oħra, nżidu sitta oħra. U l-ventar tali l-apparat jitbidel skont il-kulur tal-ġurnata. Iżmin l-avvent u r-randan ikun vjola, u anke f'quddies ta' mewt, u mbagħad għandek l-abjad li huma l-festi tal-Verġni, l-festi tal-Madonna, il-festi ta' Ġesù, Milied, l-Għid, dak kollox ikun apparat abjad. Mbagħad hemm l-aħmar li huma tal-martri.

insibu żewġ niċeċ fejn fihom hemm żewġ urni, waħda tal-fidda u l-oħra tal-injam. Interessanti l-fatt illi l-urna tal-fidda, fejn fiha hemm diversi relikwi tal-qaddisin, ġabuha magħhom il-kavallieri mill-gżira ta' Rodi fl-1530. Matul iż-żmien din ġiet restawrata, fil-fatt Għandna tagħrif illi ġiet restawrata darbtejn fi żmien il-Gran Mastru Martino Garzes u fi żmien il-Gran Mastru Emanuel Pinto de Fonseca. L-oħra, l-urna l-oħra ta' taħt, li hija tal-injam, kienet saret mill-Isqof Publio Maria Sant li kien l-Isqof ta' Malta. Għaliex? Il għaliex fi żmien il-Gran Mastru Emanuel Pinto de Fonseca, fis-seklu 18, Dan kien għamel kappella tar-relikwi fil-intern, jiġifieri fil-parti ta' ġewwa tas-sagristija. U diversi relikwi ta' diversi qaddisin li kellha l-ordni u li kienu jintużaw għal kult f'din il-knisja kienu jiġu konservati f'din il-kappella matul is-sena. Kien hemm diversi, kien hemm ħafna relikwi ta' preġju kbir. Però meta Napuljun ġie Malta u l-Franċiżi kienu serqu minn din il-knisja anki dawn ir-relikwarji, l-ostensorji tagħhom li kienu tad-deheb u tal-fidda, e, ħallew ir-relikwi tal-qaddisin. U kien b'inizjattiva, kienet b'inizjattiva ta' l-isqof ta' Malta, e, Publio Maria Sant, illi kien ġabar dawn il-relikwi u għamilhom f'din l-urna tal-injam. Għandna aħna qegħdin nitkellmu ġifieri fil-bidu tas-seklu 20. din l-urna li tal-inja mindurata bid-deb u fija poġġa dawn il-relikwi illi eh, tħallew mill-Franċiżi. u ġie deċiż illi titpoġġa jerġgħu jitpoġġew fil-kappella ta' San Karlu Borromeo fejn oriġinarjament kienu esposti fi żmien anki fi żmien l-Ordni qabel il-Gran Mastru Emanuel Pinto għamel il-kappella tar-rikwi fis-sagristija tal-Konkatidral. Naturalment, llum wieħed jista' jidħol fil-Konkatidral u fil-kappella ta' San Karlu jara daw iż-żewġ urni b'dawn il-diversi relikwi tal-qaddisin illi jinsabu fihom ukoll. Fosthom interessanti illi mal-ħajt tal-istess kappella hemm lista tal-relikwi illi jinsabu f'dawn iż-żewġ Urni illi qegħdin fuq l-artal ta' Nini Cappella. f'dan il-konkatedral eh, insibu eh, diversi relikwi oħra ta' diversi qaddisin f'diversi altarijiet illi insibu fil-kappelli. U fil-fatt insibu erba' qaddisin martri tal-ewwel żminijiet tal-Knisja illi l-fdalijiet tagħhom jinsabu meqjuma hawnhekk. Fosthom għandna lil San Klement Martri fil-Kappella ta' San Karlu Borromeo. Insibu wkoll il-fdalijiet ta' San Fidele Martri illi jinsab fil-Kappella ta' Aragona li hija dedikata lil San Ġorġ. Insibu wkoll il-fdalijiet ta' San Klement ieħor Martri illi dan jinsab fil-Kappella eh, ta' San Ġakbu li hija il-Kappella tal-lingwa ta' Kastilja, Leon u Portugall. Dawn kienu ġew mogħtija wkoll mill-Gran Mastri lill-Gran Mastri minn diversi papiet. U ma' dawn fil-kappella ta' Santa Katarina tal-Italja hemm ifdalijiet ta' Santa Eufemia, ukoll hija waħda mill-ewwel martri tal-Knisja. Il-kavallieri kellhom devozzjoni partikolari lejn din il-qaddisa, insibu li Id-devozzjoni tagħhom, il-kult tagħhom lejn din il-qaddisa nsibuha anki f'Rodi, u naturalment il-fdalijiet tagħha kienu nġabu Malta anki fl-1530 meta ġew il-Kavallieri f'Malta. Naturalment meta inbniet il-Kappella tal-Italja, Dawn il-fdalijiet tqiegħdu fil-mensola tal-artar tal-kappella tal-Italja li li huwa dedikat 'il Santa Katarina ta' Lixandra. Dawn kienu ġew imqiegħda f'urna tal-fidda. Din l-urna kienet ġiet trasportata minn hemmhekk fil-kappella ta' relikwi li għadni kemm semmejt li kienet fil-sagristija ta' dan il-konkatidral. Però mbagħad meta nsterqu il-relikwari Fosthom insterqet din l-urna tal-fidda illi kien fiha kienu hemm imqiegħda l-fdalijiet tal-Santa Eufemja. Meta l-Isqof Sant ġabar il-relikwi kollha, din b'deċiżjoni tiegħu ġiet reġa' ġiet imqiegħda fil-mensola tal-artal tal-kappella ta' Santa Katarina fejn wieħed għadu jista' jara sal-lum. Fil-fatt anki ir-relikwi l-oħra ta' diversi qaddisin illi għadni kemm semmej daw jinsabu propju fil-mensoli ta' l-artalijiet eh, tal-kappelli rispettivi. Meta ġew eh, miġuba f'Malta dawn ir-relikwi, insibu reġistrat illi kienu saru ċelebrazzjonijiet kbar. Xi ħaġa interessanti illi eh, l-ordni dejjem tat importanza il-kult kif għandu jkun lejn ir-relikwi tal-qaddisin.
Lura hawnhekk fil-kappella tal-Anglo Bavarja għaliex kif edna din il-kappella fiha ħafna kurżitajiet fosthom xbija ta' San Ġwan li għandha storja partikolari.
Fil-kappella ta' San Karlu Borromeo, li hija il-kappella tal-lingwa Ingliża u Bavarja flimkien, ngħidu Anglo-Bavarian aħna, hemm xbija ta' San Ġwan il-Battista, hija statwa eh, kbira ta' dan il-qaddis patrun tal-Ordni tal-Kavalli ta' San Ġwann, naturalment, għandna tarif illi ġiet Malta permezz tal-Ordni stess fl-1530 minn Rodi il għaliex kienet tagħmel parti mill-Gran Karrakka. Ġifieri l-Gran Karrakka, meta ngħidu Gran Karrakka kien eh, bastiment l-aktar bastiment importanti meta l-Kavallieri ġew Malta fl-1530, u din l-istatwa kienet parti dekorattiva minn dan il-bastiment. Fil-fatt, hija tal-injam u saret fil-bidu tas-seklu sittax. Il-Gran Karrakka ġiet inawgurata fl-1522 ġo Nizza u eh, jingħad illi din kienet parti dekorattiva minn din il-karrakka. U attwalment illum il-ġurnata tinsab konservata f'din il-kappella ta' San Karlu Borromeo. Qiegħda fil-ġenb tal-artal wieħed jista' jara eh, għax qiegħda esposta permanentament eh, f'din il-kappella. U fuq dawn il-bastimenti tagħhom meta l-kavallieri waslu Malta fl-1530 ġabu magħhom l-aktar affarijiet prezzjużi. Fosthom kien hemm kurċifiss partikolari. Kien kurċifiss importanti ħafna li ttieħed fil-knisja ta' San Lawenz, illi l-kavallier, kavallier marru l-birgu sewwa, u l-knisja ta' San Lawenz kienet għadha kif imbniet mill-kappellan tal-birgu eh, servitom eh, ħanzi ħaduha taħt idejhom bħala il-knisja konventwali. Fl-1532 ġrat traċedja kbira. Il-Knisja ħadet inna il-ġili tal-ejt, ġifiri s-sibt tal-ejt, eh, sagristan kien ħalla xema tixel u tina kien kien iwieħ kemm it-twiqi miftuħin eh, l-ewwel ma' Ħadu n-nar kienu l-arazzi li ntilfu, li ntilfu kollha u eh, ħafna iffarijiet oħra. Il-Knisja inqerdet kważi għal kollox u fostom kien hemm dan il-kruċifiss. Li l-Adam ħaseb biex jagħmel kurċifiss ieħor. Hawnhekk naraw kemm il-kavallieri kienu verament patruni tal-arti. Ma għażlux artist medjokru jew artist ma marru għand wieħed mill-aħjar pitturi ta' dak iż-żmien. Polidoro da Caravaggio. Min kien Polidoro da Caravaggio? Polidoro da Caravaggio kien wieħed mill-lejs mill-assistenti ewlenin ta' Raffaello. Meta Raffaello miet, huwa kompla fil-arti pittorika tiegħu f'Ruma u ħalla diversi Xogħlijiet li żied li kien magħruf però kien għal affreski li kien jagħmel fuq il-faċċati tal-bini. Li dawn l ftit li xej fadal minnu ftit li ftit frammenti. U dan ġabitlu fama eh, konsiderevoli. 15, 27 ħarab minn Ruma, is-sakkeġġ ta' Ruma. Meta Suldati ribelli taħt eh, Charles V eh, għamlu straġi, għamlu straġi f'Ruma. U beza għal ħajtu u ħarab. Il-figura ta' Kristu msallab hija figura żvelta, figura li Hija ferm fit-tradizzjoni ta' Raffaello, però mbagħad is-salib li qiegħed fuqha huwa salib gotiku, salib eh, tradizz bħal dawk wieħed jara f'ħafna knejjes fi Sqallija. Għaliex, probabilment eh, li l-Adam kien insista li tilfu dan il-kruċifiss allura xaqo kemm jista' jkun ikun jqarreb lejn.
Dan il-kurċifiss il-ġdid eventwalment tpoġġa fil-Knisja Konventwali ta' San Ġwann li ħadet post il-Knisja Konventwali l-antika tal-Birgu. Hawnhekk jinsab fid-daħla li tagħti għall-oratorju.
Il-kurċifiss huwa mpitter fuq salib gotiku. Salib gotiku li mhux xogħol ta' Polidoro da Caravaggio Imma Polidoro Caravaggio kellu assistent tiegħu li probabbilment għenu ħalla f'idejh l-eżekuzzjoni ta' dan is-salib gotiku. Interessanti din hija ħaġa li ssiba f'diversi kurċifissjonijiet, jiġifieri mhux ħaġa esklusiva għal Polidor ta' Caravaggio. Taħt kris fil-parti ta' isfel tas-salib hemm ras ta' mewt. Dik hija li kien sejħula l-Adam's Head, ras Adam, għaliex kienet komuni ħafna di fis-slaleb gotiċi u anki tal-ewwel snin tal-ewwel żmien tar-Rinaxximent. Għax tirreferi għal Mitoloġija, leġġenda li meta Adam miet kienu poġġewdu f'ħalqu żerrea mis-siġra tal-Eden li kienet il-kaġun li tkeċċew mill-ġnien tal-Eden. U diż-żerrea Skont il-leġġenda, b'żmien kibret saret siġra u kienet minn din is-siġra illi sar is-salib ta' Kristu. Fi Kristu ġie msalla fuq. Ja sabiħa ħafna il-wieħed joqgħod jaħseb tradizzjoni illi s-siġra illi waslet għat-tkeċċija mill-lejl ta' Adam u Eva Kienet ukoll ipproduċiet minna kibret is-siġra li minna sa is-salib ta' Kristu.
Lura l-aħħar darba f'din il-kappella u issa se ndawru l-ħarsa tagħna lejn il-qaddis San Carlo Borromeo. il-qaddis li lilu huwa ddedikat il-kwatru titulari ta' din il-kappella, qaddis li kellu wkoll rabta partikolari mal-Ordni ta' San Ġwann.
Hemm rabta b'saħħitha bejn San Carlo Borromeo u l-Ordni ta' San Ġwann. L-ewwel min kien dan San Carlo Borromeo? Kien eh, qaddis minn nord tal-Italja, mill-Lombardija, minn twilet Barra Milan kien ġej minn familja b'saħħitha, nobbli, l-Borromeo, kien anki b'xi mod marbut mal-familja Medici, jiġifieri dan seta' għex l-iktar ħajja komda u sinjura li ried. Ehm, imma fil-verità ma żilx hekk. Dan qed nitkellmu għex fil-perjodu post-Tridentine, post-Tridentin, il-Knisja tipprova tbiddel l-attitudni tagħha, anke għax issa attakkata mill-Protestanti, il-Knisja tipprova tqarreb li l-anfissa iktar lej in-nies. u naħseb Carlo Borromeo għamel appuntu dak. Ħadem kemm felaħ fost in-nies, ipprova jġib riformi kbar fost, fost in-nies ukoll. Riformi li mhux l-ewwel darba ġabuh fil-problemi. Fil eh, kien hemm anki attentat fuq ħajtu. Tant kien hemm reżistenza għal-riformi li xta' eh, iwassal dan Carlo Borromeo. Carlo Borromeo kien eh, konnessjoni tiegħu mal-ordni kien anki protettur tal-ordni, nistgħu ngħidu hekk, meta kien ħaj U mbagħad spiċċa qaddis, patrun ieħor tal-Ordni wkoll wara wara mewtu. Meta Malta kellha ehm, bħala inkwiżitur, ehm, inkwiżitur jiġi minnu fil-verità Federico Borromeo, kien anki ġab xi relikwi ta' dan San Carlo li għal xi żmien kienu f'din il- f'din il-Knisja. Ġifieri hemm rabta b'saħħitha mhux ħażin bejn San Carlo Borromeo, dan ir-riformista kbir, post Tridentin kif qed ngħidu u l-ordni. U allura naħseb mhux sorpriża li għandna pittura interessanti ħafna f'din il-Knisja li turi il-Carlo Borromeo eh, li jibes ta' kardinal, għax kien kardinal u kien isqof ta' Milan, ta' minn wieħed jgħid, u ħadem ħafna ġewwa Milan, speċjalment waqt il-pesta. Jiġu naħseb ismu jibqa' marbut mal-pesta, fil-fatt Carlo Borromeo huwa wkoll meqjus bħala qaddis patron tal-pesta. Għax għamel ħafna xogħol ġewwa Milan u ħafna xogħol ġifieri kien veru hemm hands on. Jgħin lin-nies, jara kif jista' jgħinhom bil-flus, billi jġib materjal. Hemm storja tgħid li anke ħal purtieri mill-dar tiegħu stess u tom lin-nies biex ikun jistgħu eh, ikunu iktar iktar komdi. Eh, insomma, għamel kemm fellaħ, eh, organizza ħafna purċissjonijiet, dak li seħ Santo Kjodo, il-musmar relikwa li suppost kien il-musmar li bih Kristu, wieħed mill-imsiemer ta' Kristu fuq is-salib, u kien jagħmel daw il-purċissjonijiet, għara wieħed jgħid kontra kull bil-Covid tal-limna biex we don't congregate, u xek, imma San Karlu kien jagħmel bil-kontra, so kien laqqa ħafna nies ġewwa Milan u jagħmel daw il-purċissjonijiet. U allura ħafna drabi fil-pittura, fl-ikonografija, il-San Karlu Borromeo nsibuh bħala qaddis tal-pesta, insibuh qed jaħdem mal-impestati, jew nkella qed jagħmel purċissjoni bis-Santo Kjodo ġewwa ġewwa Milan. Dik hija l-ikonografija ta' San Carlo Borromeo. Imma f'din il-pittura li għandna hawnhekk magħmula minn Claudio Francesco Bumo, ehm, jew anqas attribwita lilu, eh, ma nsibux il-San Carlo b'dan it-tip ta' ikonografija, ma nsibu il-San Carlo qed jitlob lill-Madonna. Għax wara kollox u stess ipprova jkabbar il-kult tal-Madonna u kol fost l-affarijiet kollha li li huwa li huwa għamel. Ma naraw il-San Karlo bħala bniedem li qed jitlob jew qed jitlob lajnuna tal-Madonna bil-tarbija, ġesu tarbija f'ħoġora.

Fl-episodju li jmiss se nisimgħu il-ħsejjes li jsiru mużika fil-konkatidral, it-tokki tal-magna tal-arloġġ, il-qniepen u l-orgni.